Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou.

e Johana ang'wen kare apar ga auchiel kisomo kanyo kadhi piny ibiro yudo sigand nya Samaria. Nyinge iluongo ni nya Samaria nikech nowuok e piny mar Samaria. Jo Samaria ne gin jogo manene ok gin e achiel kata gi winjruok gi jo Yahudi. Samaria nene en dala mane ni on the western part sana sana kiwuok Jerusalem kiidho kata kilor kidhi kidhi Galili kama ne Yesu onyuole modake modonge nene en dala manene nene en dala maduong' ma jo Samaria jo Samaria ne gin jogo manene gi kanene jo Israel otere twech kata kane omak gi yo Babylon kocha to nene gi intermarry ma gibedo jogo ma remb gik gin jo-Yahudi ratiro. To mano emomiyo nene gin jogo ma jo-Yahudi ne neno ni gi ok gin joma ler, ok gin joma owinjore. Emomiyo jasam- Nyasamaria nene en kod gik mang'eny ma ne chande emwa dwaro ni wapuonjre kawuono. Ja-Yahudi ma kawaida okinyi Dichwo ma ja-Yahudi ka nochako lemo, mosni ne nolemo olamo gik moko adek. Nowacho ni, Nyasaye agoni erokamano nikech mokwongo ok nichweya guok. Mar ariyo ok nichweya ja-Samaria. Mar adek ok nichweya dhako. Gik ariyo kuom gik mane jo, jo-Yahudi, ja-Yahudi ma kawaida ne lemo pile pile ni kuom dhakoni. Mokwongo nene en nya Samaria. Jo-Samaria nene gin jogo ma nene ibiewo kendo gin jogo ma nene jo-Yahudi jo kwedo nikech nene giwacho ni gin mixed blood. Koro nyakoni nene en kod gima iluongo ni, ni ne en kod barrier akwede mar tribe, tribalism. To jo, jo, jo Samaria nene ogine jo Yahudi ni beyo, jo Yahudi be nene knek jo Samaria kane beyo. Mane emomiyo jo ja Yahudi ma kawaida kaneno owuok sama, Samaria Ka nowuok Jerusalem to odhi e dala ma Galili, ne nitie yo mabor ma ne giluwo mondo kik gikal e dala ma Samaria, mondo kik gibed contaminated, giwuoth e lowo ma, ma jok modak kuro gin joma ok gin joma beyo. Lakini Yesu Kristo, Muma wachonwa ni Yesu Kristo nowuok odiechieng' mar achiel ma nene owa mwan kanyo ema oluwo. Bang'e nene ochopo e soko, mo, e soko kan moro. Bang'e e saa auchiel kata saa sa godiechieng' nene nyako moro kata dhako moro obiro tuomo pi kama nene entie. Bang'e Kristo ema no ochako conversation nikech mama no ok nodochak conversation nikech nong'eyo ok dago mbaka gi ng'ani nikech ng'ani en ja-Yahudi to wan gi jo-Yahudi ok wamodhre pi, wan gi jo-Yahudi ok wan e achiel. Achiel kuom gigo ma nene nyako ni obrek ma kata ne Yesu obrek, nene obrek gik moko madongo dongo e ngima mar mar, mar mamani. Mokwongo kisomo stori no maber, nene oluonge, mama noluonge ni in in ja-Yahudi, wan jo-Samaria. Bang'e to neno ochopo kama koro ochako kendo omiya nying moro ah, kar omiya nying moro ni you are a prophet in in janabi eh, bang'e to wacho ni in in mesia ah, in ye mesia mowarito bang'e wacho ni you are the master and you are the lord Wanyalo miyo ji kata jogo molal, jogo mwaneno ni ok ginyal, wanyalo miyogi mondo gibed gi self discovery, mondo gidiscover Yesu ni Yesu en ng'ama nadi. Mama ni nene ogro, nene odongo ko ong'eyo Yesu Kristo through mbaka ma nene gigoyo kuom kod, kod Yesu. To nene en kod gik mang'eny ma nene Yesu Kristo obreak to gigo wanyalo break gi kawuono. Mokwongo nene anyisi nene o break tribe tribalism mane en go akwede mane gin go ni jo-Yahudi ok nyal modho pi achiel kod jo-Samaria ka wadwaro ni wabed jogo mohero Nyasaye nyaka wa break tribal barriers. Ok en tribal barriers kende kata ogendni kamoro amora ma wantie. Seche moko ineno ni eh, eh, jokocha gi jokoni kata dala macha gi joka dala nitie kwedruok kata owete go owete gibedo kod kwedruok. Ok onego wabed kod kwedruok e dala achiel kata nikech wan nyithi dhako achiel minwa iluongo ni Hawa to wuonwa iluongo ni Adam. Wan nyithi ng'ato achiel. Yesu ne no break mano. Bang'e Yesu ne no break gima ne niwacho ni dhako ok nyal wuoyo kod dichuo nikech nene en mane kaka nokete nikech Yesu Kristo en di, en, nene en ng'ama dichuo to ma kata jopon nene ka nobiro to nene gibuok ne ere gimomiyo olo owuoyo kod dhakono sani nikech nene oket baria ni dhako ok en ng'ama iwuoyogo. Kisomo eh, muma mondik with attitude kata discovery ma jo-Yahudi ema ondiko, iyudo ni ne mon wechegi ne noket piny. To sani gima wawacho en roho maler osebiro kendo roho maber, maler miyo kata mon teko kendo ginyalo timo gigo ma Nyasaye oluongogi mondo gitim. you we must break barrier kik ine ni in dhako ok inyal timo gin moro kik ine ni in miyo ok inyal timo gin moro kik ine ni ok isomo ok inyal timo gin moro nyasaye nyalo tiyo kodi kendo nyasaye nyalo timo ni gik madongo mawuoro mama no nene nyasaye owuoyo kode kristo nowuoyo kode ma kristo ofwenyorene ma owacho ni Mia pi miwachono. Bang'e ka nodok odok, odok Samaria, Muma wacho ni nolando Injili nikech nong'eyo ni Yesu Kristo e Mesia, Yesu Kristo e Kristo mosebiro mondo owar ji. Nodok Samaria moduogo mi okelo jo Samaria kuom Yesu, ma Yesu ong'iyo kama, owacho ni neuru, eh? the harvest is ready now. nikech dhakono nenotiyo nenotiyo gigo ma Yesu Kristo nomiye mondo oti. Ka Yesu oyawoniyo luw bed eh, wuog oko mondo iland injili ma Yesu Kristo. Nyasaye mondo gwedhu.